Yo, nɔvi lɔlɔwo medo gbe na ame sia ame va gbe nke ƒe avala dzi. Ŋkɔ nye ye ɖem ne nya me ye ne va mɔ dzi dze gbagba ne na subscribe ne subscribe vɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe. Eh, nusɔe ɖe ko me ma ga ƒo nu vidie tso egbe ƒe azã yi mi du. Mi ame ɖewo menya be egbe kura tse nye Easter o. Ekpɔe ɖa ɖe vɔ ne le agbea me ya woase comment woayi ɖe news wo me, social media wo ƒete le aƒa do aƒe me va se be wole Easter ɖu. Enyo be miɖu Easter. miawoe le dɔ dzi kple Easter ɖuɖu. Biabia ɖeka medi be mabia ʋɛ nyɔnu ameyibɔ le Afrika be Easter ɖuɖu enya be yovowo ƒe azã ya, eya nye biabia gbãtɔ. Ok. Ame yi ƒe azã yi mi ɖu yi nye Easter yi mi ɖu ɖe? Medi be mabia ose be ha mieva xexeame ɖe, Penny agbalogbalo amee te ŋu wɔa? Babia me be mabia eʋɛ ŋutsu kple eʋɛ nyɔnue ma. Hamie va xexea me. Eva wɔ magic wɔe. Magic wɔlawo le mía si le ʋe me. Magic wɔlawo le mía si le ameyibɔ nyigba dzi, le Afrika nyigba dzi. Vɔ babia me mabia wò se enye be ɖe, ameyi ƒe azã yi nèɖu egbe ta wòwɔe be Ega mele asiwò nèle konyi fa. Be ega mele asiwò nàdu Easter ta nèle konyi fa. Ega mele asiwò nàto awu nàdo Easter ya ta èle konyi fa. Easter Monday gbɔ amewo gbɔ azã woɖu gbe wò ya de womele ɖeke me ta èle konyi fa. Amie ɖe be eva ku ɖe mía ta. Nɔvi lɔlɔ. Gbã me be nàde wò susu me be wòmenye nu vɔ̃vi o la, wò kple nyɔnu minɔ anyi. Wodzi mi le Kristo gbenɔnɔwo me. Wodzi mi vɔ ɖe ŋutsu kple nyɔnu woawoe do go, medɔ kple ame ɖeke o. Ya miva dzi ɖevi. Ɖevia ɖe vɔ̃wɔla kae wònye? Eya nye biabia. Ok, enyenyeme. Ɖe nyɔnuɔ o alo womanizer ya me nyɔ metsi va yi do go matsɔe be ashiawo ɖe nye kpli mi va do go ya nye kpli mi dzi vi haƒe mi va de mia nɔwe ɖevi ma ɖe aleke woa describe amie aleke woa dɔ ɖevie do ɖevie vivɔ onye alo vinyɔe onye ne kɔ ɖevi woame ve ya kɔ daɖe ɖe kama woa tsɔ Ameyibɔ, mi le gbɔgblɔ be Yesu Kristo meku na ame ɖeke o. Eya nye mele tsitsi na we. Agbe nke mi be ɖe mi di pratika Yesu Kristo ho va ɖe pen yi wokɔ ŋlɔ nu kura tse me wɔ aƒe odzo. Fɔ wana ya va wɔ mi. Ameyibɔ me be, tɔdziʋu Yesu Kristo fia, eh, fiafitɔwo kɔ va Afrika va fi mía tɔgbewoe ɖe. Tɔdziʋuwo ŋkɔ alo wova, wova fi amegbetɔwo tso Afrika kɔ yi ɖe Amerika kple Britain ɖe. Tɔdziʋuwo ŋkɔ nye Jesus. Megblɔ le nyo video yi va yi be, Kristotɔwoe alo bishɔpuwoe ɖe ya wokɔ da ɖi be ne wokɔ nɔ akɔ fa na mí. Woawo kple fiafitɔwoe va nɔ eha do. Woawo kple wo va yi nɔ kplɔ dzi noa aha, ɖua nu, di ƒo. Wo kple wo nɔewo deɛ wo nɔewoe. Eka ƒe ya vi fa yele? Mebe, agbe ŋu ke mía bia babiawoe Ŋlɔ wò biabia ɖe kɔmɛntia te. Amewo mele kɔmɛntiawo ŋlɔ. Medi be miaŋlɔ o. Ŋlɔ kɔmɛnti tse wòmete ŋu na aŋlɔ o. Va wɔ fake email ne nàŋlɔ kɔmɛnti nam. Made eme na wòe. Mídi be agbee nevivi eya ta ko mínɔ mɔ dzi ba Yesu Kristo me be dzɔ va ɖee. Mitsi nam nuyi tututu wòte ŋu manufacture kuku kura tse Yesu Kristo mete ŋu wɔ. Ɖe nuyi wòate ŋu awɔ koe nye be ate ŋu a command kuku ne ame ne kɔ tsɔ. agbeli ma wɛ kokonte ebli ɖe mɔli kura tse ƒe machine ɖe yesu kristo mete ŋu mete ŋu wɔe be míate ŋu aɖu mɔli ne wa mɔli ɖuƒe ɖe ne wanɔ easy na míwo ne wa bɔbɔ na míwo eya ko me matsi na wɛ wova gbea me ɖe he did not facilitate Mena naneke, mena naneke le agbea me bɔbɔ na mí o. Emɔdodo iye ame ɖe ƒe esɔ kura tse ava tsɔ. Nɔvi lɔlɔ, nusɔe me magblɔ koe nye be ɖe, èle game gblẽ na ɖokuiwò be yi le azã ɖu Aza ma ma me tɔ wo yo. Aza ne do egbe ɖe me nye tɔ wo yo. Enya me le gbɔgblɔ 20 years ne mi me trɔ o. Enya ya aga nɔ valid. Aga nɔ eteƒe abe ale me le gblɔ. Nye me le gblɔ na eƒe ya ta nye me yɔ ƒe ɖe ke o. Easter yi ne le dudu ɖe. Ta do dzi nu ka ye le esi ebe Yesu Kristo be ne va eva ku ɖe ta wɛ. Ho ku ɖe le bubu le doa me le nyɔnyrɔ le dodo le ʋu bubuwo me abe ame kuku ame ŋɔli Yesu Kristo ƒe ŋɔli. Wokpɔe le du ya me, kpɔe le du bubu me, vɔ mebu va Afrika o. Mibia se be fine ta nukata medzo va Afrika o. Ne lɔlɔ̃ ɖe le dzi me ne wòku ɖe mía ta ɖe, mete ŋu va Afrika o. Common sense ya mi le zazã zɔ. Mi me hiã agbalẽ ɖeke o. Amie ku two thousand years enye ya. Kente kura tɔgbenye ɖe, tɔgbenye yiwo nya kente lɔlɔ ɖe. I should value them. Mina mi de bubu mía tɔgbewo ŋu. Mía tɔgbe yiwo te ŋu wɔ eŋegba na mi be eŋegba kura tse míate ŋu akɔ ɖu nu ɖe. Mina mi de bubu wo ŋu. Wue yi mia nava nɔ sɔlime xɔ me anɔ aƒa do be yi le Yesu Kristo ƒe fɔfɔ ɖu. Meku na wɔ o. Tɔgbe wo yi te ŋu nyrɛ ekpe kɔ dagble kɔko enya be ya nyrɛ ekpe ne ya ya kɔko elã na wɛ na na du which is technical know how be agbe ne bɔbɔ re tɔgbe wo ma je be na na na na na kɔtsi di ne teƒe yo le ne na dagbe ne va eya koe mi le gbɔgblɔ be in Ghana we pray mi do agbeda wu edu China, mídoa gbe ɖa wu Dubai, mídoa gbe ɖa wu Britain, mídoa gbe ɖa wu Amerika. Vɔ míawa si yi e míawoe dro hiã wu. Míawoe dro agba míaƒe presidentwo pɛtɛ, mía pɛtɛ mídro agba va nɔ ga do le IMF yevuwo gbɔ. They don't have time. Enye, meva yi nɔ ataro dzi do mawunya, gblɔ mawunya na amewe. Menye be nu me ye o. Menɔa ta ɖe dzi gblɔ mawunya na ame akpe na ɖe. Vɔ egbe me be ao. Mekɔ agbalẽa kɔ tsa kple agbe ɖe mezɔ. Ta matsi nyateƒe na ɖeviawe. Matsi nyateƒe na mí ame yiwo le tsitsi gbɔ be ɖe míle game gblẽ. Gayime ne kɔ va le konyi faa ɖe, ekɔ va yi di dɔ ɖe wò akpe ɖe ŋue. Gayime ne va yi nɔ sɔlimexoɔ me le aƒa do zã kple keli ɖe, eva yi di eda fɔ va yi di dɔ ɖe anye na enyo na wò wu. Mawu ɔ ɖe me sɔleme ɔhɔn me ɔ le wo dji me ya ɔ le ewo ŋtɔ ŋtɔ ŋtɔ tɔ ye nye Mawu ɔ. Nyateƒe ɖeka ye na se le agbe ŋke ƒe aʋa la dji. Nye ma ƒo nu didi o. Me bia da gbe na ame sia ame ne e va mɔ dji me be dja gbegba na subscribe. Ne subscribe vɔ ɖe, na ma video kple ame nɔvi. Ekema mia nɔ kame.